Erokamano jawinjo mara kuom yiero nyakalondo mar nam Lolwe Ochwa Molo kanyo tarik pradek e dweno mano mar aboro. Amosi ni misawa kendo machiegni winjo weche tuke odhiambo masani e kikeloni kanyo kod an jalendo Walter Odinde nyakwar ma bende achako koda mago mapacho kaka mwanwang'o ni kocho mar Gor Mahia Kogalo mano migosi Jonathan Mikesri noketo ayanga kendo Nogolo dwoko e wi wach jagol Mathew Gad ma bende tinyo cha ni ne ok one e kind chumbe mar Kogalo e tukgi mokwongo kod klab mar Sofapaka mano giko dira kama johera mag Kogalo nogoyo koko ka penje kuma jagondono nitiere ka jagol namba ariyo Caleb Otieno ema bende nochung' e kind chumbe Kogalo chieng' onogo. Kochno koni kik johera bed kod achich moro amora wira ne jatugono nitiere mak mana ni en koda injari kata hinyruok ma bende notimie bero kata minor surgery kendo dhi duogo machiegni ni mako deko. Par ni Matthew Gada nodhi e tuke apar gabiriyo duto mako loye kata gol achiel ma bende ong'ere gi dho mbogo ni clean sheet, gino ma bende nomiyo okawo micha mar jagol maber kata golden boot, mich ma bende ne gichwe gi poge diere koda jagol machielo Humphrey Kataza ma bende ne meko ne Nzoia Sugar chien kucha. Te bathe kanyo en ni mana bang'e yudo duoko malombo wang' e piny mar Hungary e boma mar Budapest e piem gogo mag World Championship. Jong'wech ma pacho ka koro ni to chomo wang' gi tir ne piem go mamoko ma bende biro ng'wech ahinya ahinya ng'wech mana maduong' mar Paris Olympic e higa mabiro. Jong'wech gogo tinyoro nomolo pacho ka odhiambo ka mano rwakgi kanyo koda moro sidang'. Par ni jong'wech ma pacho ka nobedo namba achiel e kind pinje jo Afrika kama bende ne giwuok koda midila duto marom apar maromre koda mano ma bende ne giyudo e piem mong'ere ni Eugene World Championship e higa manyoro. To komachielo en ni klab mar Kakamega Homeboys bende pod goyo tamsi kaka ginibedi bang' yudo chwat mar adhai mar ang'wen kuom achiel e piny mawendo tielo mar ariyo mar tukego mag Confederation Cup e giko dire lweta klab mar Al Hilal Bangazi Mano mar piny Libya e boma mara Benina. Homeboys oduogo kendo koro sani gichomo wang'gi tir ne lig ma pacho ka mabeti nyocha nochakore tarik prariyo kod auchiel mano mar dweni. Kata kamano tend klab onogo koni gionge koda ywag ang'e wera ni ne gitimo duto manyalore to kata kamano hawi ne ok onindo korgi. wakadho nembe gode pewe kachiel kod aoreo nyaka e pinje jasongo kama bende wanwang'o ni jabaka mar liverpool mano vigil vandajika oyudore kamarach asedang' kendo mana bang'e tieko nonro e wi jatugono kaluwore koda kit tugo ma bende nonyiso kane Liverpool tugo koda klab mar Newcastle e giko dira mano mokalo kama jawago nogo nomi red card kata kad makwar e, ka bang' kad ma kama nodok ochomo refari gi ng'ong'o kendo norogo ne refari nyowuoyo ma ume nojoko mulo mana mar refari gino ma bende nomiyo koro jatugono ok notugi kendo nyaka chop tarik apar kod auchiel mar dwe ma kinya E kindeno bende johera gana gi gana mag Newcastle igi owang' e nyowuoyo kendo giwacho dhogi gi tieko e wi dwoko mar aracha ma klabno oseyudo e tukegi ariyo duto moriemo mag lig e piny England kama nologi achiel koda klab mar Man City to mar ariyo nologi kanyo koda klab mar Liverpool ariyo kuom achiel gino ma bende nokelo luoro sidang' kiparo ni season manyoro ne gitieko e namba eh, namba ang'wen kendo noketogi e Champions League ma bende draw mare idhi tim kiny odiechieng'no ma kawuono kendo ok ong'ere ni gini rakre gi klab mane e, to kawuono ni bende e, tarik e, kawuono ni bende draw mar Carabao bende idhi ketie idhi ketgi kanyo ka johera magi koro omako dhok ka giwacho ni yomyom ma klabno osenyiso ok morgi mano bende ataro kaka ne iparo chien kucha E weche mamoko mag tuke ni jatuk Wolf Matheus Nunes bende dhi go fai kuom tamruok timo rako koda klabno wira ni chunye duto nitiere donje klab mar Man City ma bende dware. Jatugono koro en ndalo adek duto ka ok oriwre koda jotugo wetene orako kata obedo ni Man City noseyie golo omenda maromo milion prang'wen kod abiriyo ma bende tend Wolf nosenyiero nyowuoyo ka gin giwegi gidwaro milion maromo prauchiel ka giwere kod jatugo no donje alapo nomono mar Etihad. Jawinjo mara gi kanyo nogo be madichop giko mar mi weche tuke odhiambo masani e kaka nochokgi kendo kelni kanyo kod an jalendo Walter Odinde nyakwar ma bende jasoba wuod lak nyiero kata askofu mwinjilisti wa soka Radio Nam Lolwe madibedie kod odhiambo mokue Marja Sport.